Jogi mang'eny minyalo yudo kod od mama kaka koweye ni wadino nagero gi pesa mang'eny koro kaka ti yuto koro duong' oganda gi Donge wanyalo wacho ni mano en achiel kuom chira. koso en kwero gimoro ka nisetimo mano singo man- awach ni mano gowu mane singo koro ok onego bed ni dok ikethe en en kwero ing'e ni gima jowa gik ong'ega en gima iluongo ni juogi to juogi gi gi dholuo gima iluongo ni juogi gin chuche jowa mane osetho to gichako gichier kendo mondo gidag kodwa nikech gin much Nyasaye. Koro sama ringruok oyik to guogi dong' ga, koro ringruok cha ma onge to chunye no nitie. Koro sama idhi to itimo gik moko thur gi dhano, chunje ma thur gi dhako go to en ga tie. Ma kata sama ibulo gweno cha, donge isega winjo ka nitie kama iwacho ni nitie kweche man thur gi dhako. Makichodo chiwo ywagi to idhi nyombo kata iliel. Kendo nitie yore matero kar ma wakwongo wuoye yore matero ng'ato e thurgi dhano. Nitie yore mege loko dhochi, nitie dholuo moro mar loko dhochi. Dhok miwinjo ni ng'ano ng'ane loko dhochi maber. Koro yore mege loko dhochi en idhi nyombo nikech ibulo e gweno, dhi liel ibulo e gweno. Koro kuonde mibule gweno gi, chunje mane osetho ka chamo ga remo. To ring'o to chunje mangima man e del, man gi ringre gi chamo. Koro chunje ka, sama ibiro ni koro imuko ot, chunje ka kecho. Koro ka gikecho to gin ema gidhi ga rochi kucha. Koro onyalo rochi e yore gi mege tich. In kata ka uchano laini, mano koro iriwe tiyo mar rochruok. Mm. Uchano laini kikawo ji tikawo kawa ji tichopo mbele ni tiwacho ni jogo odong' gi kiny wuok. Matiende ni i irochri. To rochruok kata jagopi wach kata ng'ato idhi anyalo wacho niya ni miya siling alufu adek kila duogo na eh, miya miya thuolo matin awuoyo gi ng'ato kaka itauro gi simu. Hili ndio maana tunakiwa tunatumia mtoki cha kwa mbona si mimi ndio kwa pesa cha uru. Tiende ni duo kigo koro kwe idadi maber. Koro yene ma uyiye ga mondo ng'ato kuom timbe ka uru. Nitie oganda moko ma pesa moro en gi nyako mosiepo. To nyako no pango no ot. Koro nyiewo TV oketo kanyo, nyiewo gik moko. Koro nyiewo gik mosiepo. Koro chieng' mochwanyore gi nyako Kokelo mtoka odwa ting'o gike, chik wuon odagi. Nikech ka koro iting'o to kendo koro ijuogi mane oseywagi gi hera ma nyako cha ne ogik. To ok ing'e ni koro osekawi, spirit cha koro osekawi kata ng'ato. Koro gima itimo go koro. Wachre ni ka in osiep ng'ato, ayie ni yani urwako ayie ni yes, pod un osiep uneno ni udhi e kar keny. Mm. But koro luwre gi awacho ni kalo mag dak. Mm. Ng'ato amua to wacho ni a ah, ah, mama mm. an wuod ng'ane ma ng'ana neno ni ka ok wanya mm. ok wanyal dak mm. wabo end up marach mm. wapogre mm. ok onego bed ni ng'ani ting'o gik moko kata ok onego bed ni nyako ting'o gik moko man e odni eh, kendo korka luoka ng'ama nyako to yie ni ting'o ng'ama nyako yie ni ting'o mm. wuoyi to ok oyieni eh, wuoyi to ok oyieni But nyako gimoro amora ema omiyo ineno ka apimoni ni kaka in nyar Asembo dong'. Ka ng'ato wuok Ugenya, ka ng'ato wuok Ugenya obiro biro kodu to owacho kowuok kucha to owacho ni adhi Asembo. To obiro abira to kochopo Asembo Koro kendo penjo Nyundo Center. Nadwa dhi Nyasungu cha. Nyilima. Nadwa dhi Nyilima. Kendo idhi kode kochopo Nyilima to wacho nadwa dhi dala moro ni Kumuli. Kae to iwacho no idwa dhi Kumuli rit dak piny kama tichopo idhiro dala muma bape ng'eny. Kochopo komolo to nyithindo moyudo ka tugo ka iwacho ni ok inyisa od nyadendi, iwacho ni od nyadendi ocha. Koro ichik luwo ot en mar dhako. Oyieni dhako ting'o gik moko dhi go tugo. Koro nyaka wanyis nyikwa Ramogi. Emomiyo inenoga ka gik minyiewo ne dhako iolo. inyalo winjo ko otandi nyiewo mari, iwinjo kowacho ni chung'na oko, chung'na malo e kitanda na ka chwo weteu ni oko. Ing'e ni ok onego idhao.
Dong' mano chalo ka gima koro obol ayany. Ah, ok obol ayany, ok obol ayany, ok obol ayany. Mano e kaka ni, ing'e ni kok ing'eyo weche kaka nira. Juok Ramogi en. Juok jaluo opogore gi Mukuru opogore gi Luo. Donge koro idhi yudo ni wuoyi dhi kawe kayanyo nikech Okay.
obo okia chike ka. O- eh, Nikech okia chike Eh, momiyo okawe kaya. eh. Donge ineno ka kom nya- dhako nyalo nyiewo kom. Ineno ma gik moko i od dhako ka ing'e nitie gik moko ma dhako konyiewo to dichwo onge kuwe. Kitanda dhako ok nyiew nyiewo. Nikech ka ni kitanda kanyo kata ka kuriwre kode e kitanda ka ni chiemb joma dongo, tonyalo boto wach. Ng'ama kong'eyo juok nyi Ramogi Ajwang' to nyalo ga kawe ni to akono iwuor ang'o. Mon weche ma giwacho go chal achala gi ma chi Omollo wacho e dala gi ma chi Onyango be wacho ga kocha. No, wek yukni na kitanda na ibro turo na kitanda ikia bech otanda. Oko ni owuoyo marach. Juogi cha temo ga nyisi ni in ema onego bed ni inyiewo kitanda. Koro ing'e ni king'ama winjo weche lueti ni anena adiera, igane. To pod kata kinyiewo kitanda, e kitanda ka Ramogi noketo ni dhako nyiewe, dichwo nyiewe to onyiewe gi matres, to kendo gima ipedho tineno koduoke dhako. Koro gik moko ka sich onget to kendo dichwo ema nyiewe. To gik mipedho e kitanda gi to kendo ma dhako. Koro onget to gima isenyiewone nyalo be wachoni ni dhi luokri. Koro chido no onget. Gidhi ime minyiewo. Tiende ni juogi cha temo ga nyisi ni gik manie otno Gin meki. gin meki. Dichwo gik ma dhako ok nyal dargo en gik manie dala. Dhok, diek, rombe, mago to kiago, mano kiago to kendo chik wuo dala. To gwen gi, mago to kendo dhako nyalo goyo go to. To ka dhako odar gi biro, uchwanyre to kibiro to iyudo ka ot ni nono. Paka ma ywak e dier ot. Cases kata sama wuond gi nyakwera ma gima ma dhako odar paka ma koro yudo ka ywak diere ma ot orwenyi eh, nya- nyakwera mogi ma miyo kidar gi gitelago to ki- kitero chunyi to gik ma dhako dargo kuduogo kendo kuduogo to kendo uchako achaka manyien oduong'go, motero thurgi, nikech gik mosedonjo e od mare ok odwok. Ting'e ni gik mwawachogi samoro moro ji kwero piny, ting'e ni sani weche mege keny mwawuoyoe ni ng'eno lach. Sani ing'e ni joma chwo ywak ni teko margi mar dipo odok piny, okia ni ing'e duduo mar teko mar dipo. Tiende ni kata koriwre gi min ode, to ok orom min ode. Ang'o ma timo mano? Juogi okecho. Watieni ni gini en juogi ema mayi go. Eh, juogi ma mayi go. Donge juogi ma maga jo juogi nigi teko e gimoro amora e ngima dhano. Koro kok idhi maber gi yore mege luo to juogi mayi go. Emomiyo nitie manyasi ma kochiw to Biro ang' to owacho ni adiera ni umiya go baluokra ndalo ang'wen kendo koro aneno ka pi ok matiende ni juogi matimo gini. Koro kidhi ineno ka ng'ato ineno gik moko kata kaka suka, sukani, inyiew suka kaeto ipedh e kitandani to nyathi oninde. Jaodi be samoro kobiro to ool koro onindo aninda e bath nyathine ni gi sukani. Sukano ka kiny mare odhi otweyo, timo teko mar dhi to makony. Donge koro iyudo ni piny masani nyathi pod tin awachni kaka nyako matin, Ah. ayudo wuoyi moro wadwa kendre go. Chako ot cha, iyudo ka nyako ting'o shide nyaka mek min gi. Mm. Odhi e ot. Mano ema mawacho ni stima, simo stima ma odcha. Koro teko mar ng'acha dok Piny. Chon ka ne idhi tedo to iwuok mana gi nanga ma irwako, gik ma idhi miyi gi idhi chako ngima manyien ka. Koro gik ma iago thuru gi, ka po ni mamau ne ose gine ne to koro gik otueyo ng'ano kabisa. Juog Luo ing'e ni gin bende gihero gik moko ma kidhi to koro itimo ni go kata ne nyadi. Koro iyudo ka juogi kobiro to gine negi. Cases gi ng'eny, joma chuo mineno gi. Nyuogi go nyosho gi ma ng'eni chon kata nyikwa Ramogi mong'eyo ma- modongo chon iyudo ka ng'ato odhi kwath ochung' gi tiende achiel kawo tiende ni osiro koni kae to kawo kwajo ni to koro diere na to kwajo Mm. onyalo chung' kanyo kata one hour joma sani tiwuo gi ng'ato to osedhi tiende yath odwa ni ojienje tiende ni chira pong'o dendgi Ma kata ng'ato riere ni tiwinjo ka dende muoch tap tap, chir ogini ni. To juogi tamo ji kata chiemo, tiyudo ka ng'ato chon ineno oduma ne inyalo bok ne ng'ato to ok yudre to omuodo to owito e sogro nyithindo gero godo ot, omuodo. To to sani kata ne oduma achiel no ng'ato turo to ok tiek, tiende ni ok gilure kod kaka Onego bed ni itimo. eh, onego bed ni itimo. Koro e weche keny ka nitie gik mang'eny, weche ng'eny to gi gini ni. Kata mana wat keny ka idwaro ni watni kik kend, onego bedi tieng' tieng' mara piero ariyo ema koro inyalo wuoye. Tieng' tiende ni pon, be kuma otere ma piero ariyo pon. Joma opon be ochopo kama kendo jomoko oduogo opon kijende kijende todhi olokre kama kijende todhi olokre kama. Koro kikendo watni, bende kidhi ma koro iloko dhochi koro gweno golo ni juogi. Kiolo remo piny ka to juogi fwenyo mana ni jogi opendre wade, mano orocho kanyo. Aeto be waneno ka ng'eny ji kata mine sani weyo kitwa kod tim, iyudo ka ng'eny ji tinde dhiga opereson. Ka ng'ato dwa nyuol to juogi otame koro ok onyuol idhi yang'e. Buche ng'eny weche moko ni ng'ane ni nang' nodhi tedo gi nyathi to toke to tok dhi tedo gi nyathino to koro nyuol otamre. Nitie jomoko ma juogi otweyo ok onyal nyuol. Yango ni chon ne noonge to ji ne nyuol ga anyuola. Diere ema ne tamre ga wuok. Ka juogo ojuogo nitie yath mane idhi omo aoma ni idhi loso diere oserumo. Koro gima anyalo ng'ego ni weche gi gin adier. Jo veterinary onge mose ga dhi luong ni dhi yang'na dhiang'. Nyathi otamre wuok. Koro ineno ka dhok nyuol anyuola. Ee. Koro dhano be onego obed abeda ni kamano en an koro oweyo kite gi tim ema okelo mano. To jaluo ok onego owe kite gi tim nikech kata ka ing'iyo kaka joka winy odak, ineno ka gin e wi yath ochongo oriyo, osogo, akuru, girito arita kitgi gi timbegi. Gedo gi king'iyo kacha to ineno ma jaga oode akuru, ma to oode osogo, ma to oode ochongo oriyo to gidak e siala. Sai kopinyo rudu ka giywak bende ng'ato kochiko ite to ng'ano mano dho joka Kuru, mago dho joka Osongo, mae dho joka Winy, kamano kamano. Aya, ka gidhi chiemo, ineno anena ka kosongo lwarie oduma, ochongori olwari nyamri. Ochongori ok wachi ni wadwa, aba achame oduma mosongo chamo ka. Koro Nyasaye ne dwaro ni ji odag gi kitgi gi timbegi. To gin be joka Winy go bende kikendri, Koro nyikwa Ramogi nyaka ng'e ni ka gikendo onego bed ni kendo mana oganda eka gidagi. Ka ei joka dhani kendo ka be nitie kido ma emomiyo idwaro ga jayuoyi. Kijakomo tidwaro ni ng'at ma jowuok e duonda ma konyo. Koro ubiro winjre ma kiwachone ni aya nyalo kawuono to dwond otwo miya piero ariyo na ah, kana mi yawa miya miya matin ineno ka ochiwo tiende ni juoke chung'e ni ni gimatho ka koro dwaro ing'e ni jakong'o gi jakong'o koro ineno ka kobano ni bwana- kata jandawa jandawa nyalo Niwinjre e dhok achiel. ni bwana mokna to ng'ano kia ineno ka ng'ano mokoni Onyalo mako ndawa achiel kende nyalo moko ndawa mang'eny e piny luo ka. E juma achiel to en ndawa ma hawa loo piero aboro. Koro gik aila go gibet ga gi wach mar keny.
Koro chik mane minyalo weyowa go mogik? An gima anyalo nyiso nyikwa Ramogi mogik ni waduog e kitwa kod timbewa mondo ojuok wa ka. Mane olal ka. giduogi gidag nikech ringruok e od ruoth. To ing'e ni seche moko nitie minyalo ga winjo kiwacho ni wuod ng'ane nende ne ber ga to nyathino obukre okethre aketha ka. Tiende ni jogo neno ga ne ringre to juoke nosewuok modhi kamoro nono koro juogi moro emodakie. Koro juogi to bende ringruok ema chal mtoke. ma kata kaka ibiro kan tugul ni ir ng'ane nikech gito ging'e gik mwa dwa wacho nikech gin Nyasaye tiyo kodgi e timo dwache. Ni dhi ir ng'ane, dhi ir Okinja, wachni ariyo adek nikech weche mineno wawachogi be nitie jok mong'e ni biro dhi winjogi. To jok mawinjo gigi gigi dhi konyo. Koro anyalo nyisou ni kwauru Mungu ni waduog e kitwa kod timbewa mondo wadag kaka Nyasaye ne dwaro. Waduog gi juokowa, wagol juogi mag wasungu e chunywa. Waduog gi juokowa mane miyo jaluo dak aming'a higni mia gi dire. Nikech juogi kirwako bidak go maber, chal kod ng'ato konyiewo mtoka. Ka mtoka thagi tiuse, to kober tinyalo yudo kowacho ni mtoka ni sani koro dhi na gi higni piero ariyo. Bet kamano. Koro wach mogik manyalo wede ni kwara mondo waduog ri kitwa kod timbewa mondo wadag kaka Nyasaye ne dwaro jaluo dhano. Kamano.
Ero uru kamano nyi- nyikwa Ramogi e channel marwa mar Luo Kitwa gi Timbewa. Mondo ing'e mathoth e wi chike mag Luo, subscribe, comment mondo ikonwa pachi kata ka in gi thagruok moro ma- machandi e wi chike Luo. comment e comment section mondo inyiswa pachi. Wabiro duogo kendo gi jaduong' Okinja Makam.
Okinja Makam. Jaote Juogi. En jaote Juogi. Erokamano.